Kolleeginnen a Kolleegen, léif Vertrieder vun der Press, léif Frënn, léif alleguer, wann ech gefrot ginn, wat eis als déi Lénk vun deenen anere Parteien ënnerscheet, dann äntweren ech, Mir si keng Partei, mir sinn eng Beweegung. Dat kléngt vläit oft, et kléngt vläit oft no Hoerspalterei, mee den Ënnerscheed gëtt grad an Zäite wéi haut, nämlech an Zäite vun engem Wahlkampf, ganz kloer. Mir krauchen net e puer Méint viru Wahlen aus engem Lach, mir entdecken net op eemol eis sozial Oder erëm. Mir entwéckelen net am leschte Moment nei Iddien, déi konträr zu deem sinn, wat mer während de leschte Jore gesot a geschafft hunn. Mir stinn am Wahlkampf fir genau dat, wat mer och scho während de leschte fënnf, zéng, an der Tëschenzäit esouguer nonzéng Joer gesot hunn. Den Ënnerscheed tëschent eis an deenen anere Parteien ass de Fait, datt fir eis e Wahlkampf oder Wahlen u sech kee Selbstzweck sinn. Et geet eis net drëm, sou vill wéi méiglech Plazen am Parlament ze kréien, fir dann ze hoffen, datt mer vläicht an eng Koalitioun matgeholl ginn. Mir wëssen, dass eng Gesellschaft sech net vun uewen erof verännert. Eng solidaresch Gesellschaft, déi léisst sech nëmmen vun a mat de Leit opbauen. Mat der Zivilgesellschaft, mat de Gewerkschaften, mat den ONG'en. Mat deenen, wéi den Änder och den Einstein zitéiert huet, déi net ewechkucken, mee déi sech ebe grad engagéieren. Mat deenen, déi an de leschte Jore gewisen hunn, datt si prett sinn, fir hir Rechter op d'Strooss ze goen a souguer ze streiken, wann et da muss sinn. Mat deenen, déi sech fir Fridden asetzen, amplaz ëmmer weider opzerüsten a Suen an d'Militariséierung ze stiechen, déi vill besser an der Entwécklungshëllef investéiert wieren. Mat deenen, déi dofir kämpfen, dass mer och an Zukunft nach kënne gutt liewen, andeem se sech fir eis Ëmwelt, natierlech Ressourcen a fir d'Déieren asetzen. Mat deenen, déi trotz der ganzer Propaganda an de Ligen erkannt hunn, wourëm et bei Fräihandelsaccorde wierklech geet, nämlech datt mäer Bierger eis Fräiheeten, Rechter a Gesondheet musse verdeedegen géint grouss Entreprisen a Multinationallen, fir déi de Benefice iwwer alles geet. Mat deenen, déi sech all Dag ëm Mënsche këmmeren, deenen et net esou gutt geet, déi hinnen eng Schlofplaz ubidden an hinnen eppes z'iesse ginn, déi Leit wëllkomm heeschen, déi viru Bommen, Folter an Zerstéierung fortgelaf sinn, an hinnen hëllefen, sech an eiser Gesellschaft erëmzefannen. All déi Leit droen mat groussen a mat klengen Aktiounen all Dag zu engem friddlechen a solidareschen Zesummeliewe bäi. Mir als déi Lénk, mir kënnen net hier Aarbecht maachen, mee mir sinn do fir hier Stëmm an d'Institutiounen ze droen a si op deem Niveau esou gutt wéi méiglech ze ënnerstëtzen. A genau dowéint ass et wichteg, déi Lénk am Oktober ze stäerken, well mer nëmmen esou, all zesumme kënnen e Kräfteverhältnis opbauen, dat eng sozial an ökologesch, eng demokratesch a gerecht Politik erlaabt. Wat déi lénk Stëmm am Parlament méi haart gëtt, wat se manner kann ignoréiert ginn. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Wieler wäerten am Oktober mussen eng Decisioun huelen. Wëlle mär esou weiderfuere wéi bis elo oder wëlle mer de System, an deem mer liewen, veränneren? Mir als déi Lénk, mir hunn eise Choix geholl. Mir sinn engagéiert fir Verännerung. Mir wëllen d'Aarmut bekämpfen an net méi déi Aarm, esou datt endlech net méi all fënneft Kand am räichste Land vun der Welt muss an Aarmut liewen. Mir wëllen eng richteg ökologesch Transitioun a keng hallef Saachen. Nëmmen duerch konsequent Investitiounen kënne mer d'Ziler vum Paräiser Ofkommes erreechen an esouguer iwwertreffen. Mir wëllen e gerechte Steiersystem aféieren, deen endlech d'Suen hëlt, wou se och sinn, a gläichzäiteg déi finanziell entlaascht, déi dat och verdéngt hunn, Leit, déi schaffen, Famillje mat Kanner, Alengerzéiender. Mir wëllen d'Wunnengsnout zu Lëtzebuerg konsequent a couragéiert ugoen. fir dass Wunnen endlech kee Luxus méi ass a fir dass jidderee sech en Daach iwwert dem Kapp ka leeschten. Mir wëllen dofir suergen, dass Aarbecht sech nees lount, dass kee méi muss an Aarbecht liewen, obwuel e Vollzäit schafft, dass déi Iwwerschëss, déi vun de schaffende Leit produzéiert ginn, och endlech nees deene Leit zegutt kommen. Mir wëllen an Europa eng positiv Roll spillen, als Virreider an internationaler Zesummenaarbecht amplaz Steierkonkurrenz a militäresch Oprüstung, als dat Land, dat net ewechkuckt, wann ëmmer nach Dausende vu Mënschen am Mëttelmier erdrénken op der Sich no engem séchere Liewen. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Wieler wäerten am Oktober e Choix tëschent zwou grondleegend verschiddenen Zukunftsvisiounen hunn, Lëtzebuerg kann esou weiderfuere wéi bis elo an dem Mantra follegen, alles an den Déngscht vum Profit ze stellen. Oder mir béien of an eng Gesellschaft, an där net e puer Eenzelner op Käschte vun der Allgemengheet profitéieren, mee an där jidderee säin Deel bäidréit an d'Friichte vum kollektiven Engagement jidderengem zegutt kommen.